Әссәламу алейкум, исәннәрмесез? Сәлам, сәлам, хе-хей! Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле кунаклар, без дәвам итәбез бәйрәмнәребезне. Меню варис тапшыруы импровизация. Әгәр дә синең кәефең начар, яисә борыннан маңгаларын чыкты, борчылма, экран арена якынрак кил, без сине төзәтәбез. Чөнки бездә ин-ин оста Юмористлар, алар бөтен кәефне күтәреп, бөтен авыруларны юкка чыгарып бетерәләр. Импровизация башлана, нәрсә шул импровизация? Ягъни безнең уенчыларыбыз сәхнәгә чыгып, үзләренең ниндидер текстларын яисә мәзәкләрен сөйли башлыйлар. Һәм шул вакытта мин аларга сүзләр күрсәтәм, төрле-төрле сүзләр, һәм шушы сүзләрне кыстырып, алар үзләренең юморларын дәвам итергә тиеш булачаклар. Ә инде кемнең юморы кызыграк, кемнең мәзәге, мәзәге шәбрәк, аны инде безгә жюри әгъзалары әйтеп бирерләр. Ә кемнәр соң бездә жюридә? Әйдәгез әле танышып китик. Ул өендә бер кайчан да ашамый. Ни өчен дигәндә, ул эшендә ашап кайта. Булат Бәйрәмов танылган шоумен, продюсер, тәмле керәш алып баручысы. Әйе, шулай бит. Инде икенче жюри әгъзасы, әлбәттә, һәрвакытта да безнең егетләребезне бизәп торучы кызларның берсе ә инде кем турында сүз бара ул инде белмим менә э, эстрадада ин чибәр ин матур ин сөйкемле ин мөләем ин татарстанның атказанган артисты булган гөлназ сафарова бездә бүген кунакта Инде эстрадабыздан ин бруталь, ин көчле, ин батыр, ин шәп егетләрнең берсе Аның телефонда, телефонны шалтыраткан вакытта һәрвакытта да бары тик бер көй генә уйный, ул да булса тырналар, тырналар, тырналар. Татар заман казанган артисты Булат Нигъматуллин! Сасыбырын, сасыбырын, мәхәббәт торган урын, сине ташлап киткәннәрнең буталсын иде юлы дигән бик мәгънәле рифмалы җырны шигырьнең авторы һәм башкаручысы

Һәм сәхнәгә беренче конкурсантыбызны чакырасыбыз килә. Балтач районы Кешкәтбаш авылы егете Ильяс Шаһиев! Хәерле көн, исәнмесез! Хәерле кич, хәерле көн, хәерле төн, мөһим түгел, исәнмесез, әссәламәгаләйкүм! Чыгышымны башлап җибәрәм иң кызыклы тормыш очраклары белән, ләкин сөйлим очракларның берничәсен, кыскасын, ә бер озынын түгел. Мисал өчен, шундый бер кызык очрагым булды, шәһәр урамында бер кайнана оныгына баш киемен ошатмыйча тора. Һә йөри инде бу, баш киемен ошатмый. Һай, балага шушындый баш киеме алалармы инде? Һай, һай, һай, тишек бит бу баш киеме, тишек, тишек җүнсез килен нәрсәгә тишек баш киеме алган. Вать юньсез тишек килен. Яра мөһим түгел. Баш киеме иде минем сүзем. Баш киеме, баш киеме. Хой, мәйтәм, шешәгә ошаган улым сине баш киемен карап торам. Аракы шешәсенә ошаган, озынрак әз генә. Кем ала инде мондый баш киемен юньсез? Хой анаң, хой анаң. Ә мин авыл килене Нишләп мин үземне авыл килене дидем ул? Мин авыл килене түгел, ә мин авыл малае беләм, беләм. Бодай ашап үскән малай мин. Бодай боткасын ашап үскән малай мин. Нишләп мин белмәскә тиеш ди әле ул бодайның авылда үскәнен. Кил, килен, кайнаналар телендә һой буларак яңгырый. Шуның өчен э, бодай сүзе беренче чиратта бодай дигән ботканы аңлата. Бармак! Минем бармагым озын! Минем бармагым озын! Кытай таягы кебек! Иң яхшы бүләк Кытай таягы! Миңа бер кыз рефератын язып биргән өчен студент чорында менә шундый бармак кебек Кытай таягы бүләк итте. Нишләтергә белмәдем. Ләкин авылга кайткач, бәрәңге пешергәндә казан астына ягу өчен шул бармак Кытай таягыннан да әйбәтрәк утын юк икән, капчыгыңны тот әле, менә, яме! Бирделәр дип ушка сиңа бу Кытай таягы, капчыгыңны тот! Татар сиңа бушка бирә, ди, бар, капчыгың да әйтәм ич. Ә болай капчык дигәннән, безнең капчыкта лапаста һәрвакыт бодай ята, шайтан алгыры! Шайтан алгыры! Колхоз рәисе бөтен колхозны талап бетерде, шул бодай дигәнне искә төшеп китә. Шайтан! Бөтенесен талап бетерде. Бик зур рәхмәт, арабызга шайтан кергәнче, инде тәмамларга кирәктер дип уйлыйм. Алкышлар! Әйдәгез әле барыбыз да бергәрәп. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде жюри әгъзаларының да фикерләрен тыңлап китәсе килә. Нәрсә уйлыйлар микән алар Илназ турында? Башлыйбыз Булат Бәйрәмовтан. Э, беренче булып чыгыш ясау һәрвакыт авыр һәм э, аның плюс яклары шул, ул беркайчан да тукталып калмады, төртелмәде диярлек. Һәм э, биремдә менә ул алдык моңгайны, моңгай, моңгай, моңгай, моңгай. Аны бер тапкыр әйтеп, ике тапкыр әйтсәң буладыр, китеп барырга буладыр үзеңнең

конкурсантларның чыгышларын менә карыйсы киләдер ие чагыштырыр өчен шуңа күрә мин әле тулысынча гына әйтә алмыйм ничек чыгыш ясаган нинди дәрәҗәдә менә мин киләсе чыгышларны карагач аннан соң берәр нәрсә әйтә алырмын дип уйлыйм бик зур рәхмәт бик зур рәхмәт начар булмады бик зур рәхмәт инде менә чын качок сүзләрен әйтте безгә булат шулай бит иң матур иң чибәр жюри әгъзасына сүзне тапшырабыз Гөлназ? Юк, мин моны бер э, бер хикәя дип тыңлап утырадыр ин башта. Ә бу бер хикәя булып чыкмады. Бу импровизация. Ә бу һәрбер сүзгә аерым бер җөмлә, бер ниндер э, мәзәк әйтергә тиеш. Кызыклы, әйме? Егет шундый эмоциональ булу миңа ошады, ул тире эмоциональ аңа карап торуы кызык. Ләкин миңа теге шайтан алгырыдан башка бүтән бер нәрсә дә кызык булып тоелмады.

Менә Гөлназ сүзләренә кушылып әйтәсе килә. Күрсәтелгән сүзне кызык итеп катнаштырып җибәрергә кирәк. Тот капшыңны да әйбәт булды менә. Менә шундый прямой туры, туры туры килүенә карамагыз, ә ишкер бурыбрак, бурыбрак кызыграк чыксын өчен. Чтоб залдагы кешегә кызык булсын өчен. Ул туры килү аның бик кызык түгел, ә менә именно бик туры кил. Моментында туры килмичә әйтсәң, шул кызык була. Шуңа күрә, в общем, Ильяс молодец, чынлап та тере, Гүрназ әйтмешли, бер дә тик каушап калмады. Ыкмык килеп тору булмады. Молодец. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Әлбәттә инде беренче булу һәрвакытта да авыр. Инде киләсе конкурсантлар күз колак салганнардыр дип уйлыйм. Һәм киләсе безнең Шулай ук конкурсантыбыз Актаныш районы Адай авылы егете Ралиф Ямалиев. Каршы алабыз! Исәнмесез, хәлләрегез ничек? Мин сезгә сөйләп китәсем килә. Бер мәлне бер көнне Шеви, Шәйнүк, мин су кергәшергә булдык. Шәйнүк дип әйтәм нәрсәгә? Борыны очлы булганга.

Казылык ашасы килеп китте. Казыгыл ашасы килеп китте, Чеби әйтә, әйдә ди, күрше авылга барып киләбез ди, минем братлар бар ди. Мәйтәм, казлар синең брат түгел бит ул, мәйтәм, Чеби, син нәмә сөйләйсең? Казылык ди, барыбер тәмле ул ди. Шәйнүк, мин тагын киттек хәзер күрше авылга. Күрше авылга барып ятабыз, Шәйнүкнең комганы калган өйдә, оказывается. Комган өйдә калган. Кайтып киттек комган артыннан Шәйнүк белән хәзер. Чеби хаман люлькәдә утыра инде. Кайтып барабыз, юлга очрады безгә Мисәвер абый. Мисәвер абый туктатты да безне, карагыз әле улларым сез иди, нәрсәгә ди туда-суда килеп йөрисез ди, минем ишәк күренмәдеме монда ди. Мисәвер абый, мен ди ишәк мәйтәм, без бит монда әллә кая түгел, без бит мәйтәм казылык артыннан барабыз. Ишкәк икән монда, оказывается, ишкәк. Күрмәй дә торамын. Ишкәк. Ишкәк, ишкәген бирдек тә Мизәвер авыга, киттек казылык артыннан. Казылык артыннан барганда безнең юлга бер бүрәнә килеп төште. Бүрәнәне хәзер Шеби, мин, Шәйнүк төштек тә әйбит, өчәүләп күтәрдек тә хәзер әйбит Витсин белән теге Никулиннар шикелле алып очырдык куаклыкка. Кире утырдык хәзер, мин хәзер Шәйнүк артыннан барамын әйбит. Аның колаклары зураймы? Матайда барганда, мәйтәм әле без суык буена төшеп җиттек микән дигән идем. Камыр батыр безгә кырга килеп чыкты. Әй бит, хәзер Чәйнүк, Чеби, мин чыктык та Камыр батыр белән сугыша башладык хәзер, әйма. Ну, безнең Чебинең колагын тешләде Камыр батыр, әй бит, менә кычкыра. Чеби Чәйнүкне тарта, мин Камыр батырны тартамын. Тегесе колагын тешләгән тегенең. Бер-беребезне шулай тартып йөргәннән соң, Чебинең каймак ашасы килеп китте. Эше бинең коймак ашасы нәрсәгә килеп киткән, мин аңлаем. Гәүдәле ул, аңа постоянно я сөттер, я коймактыр, я ипидер, нәрсәдер булса күшәп йөрергә кирәк аңа. Шул көнне без тәки су керәлмәдек, өйгә кайтып җыкласы булды инде. Алҗа беттек шул көнне, вообще, ишкәк эзләп. Бик зур рәхмәт, алкышлар Ралиф! Ралиф Ямалиев. Чеби, Кымган һәм Ралиф маҗаралар булды бу. Бу теге кушаматлар кебек. Шулай бит. Инде безнең жюри әгъзалары нәрсә уйлый микән шушы Актаныш егете турында? Гөлназ Сафаровдан башлыйсы килә. Миңа монда иң кызыгы беләсез нәрсә тоелды? Ә, Син теге сүзләрне тотып торасың, әйме? Ә ул үзе сөйли, мескин, үзе карый, алмашынмадымы инде, алмашынамы инде дип теге шалт-шолт сиңа борылып карый. Ә болай, эм,

Э, бик зур рәхмәт, Гөлназ Сафарова. Булат Бәйрәмов, сезнең фикерегез? Мин э, шуны әйтә алам, туктап калмады, төртелмәде, гел сөйләде дә сөйләде. Э, бу аның плюс ягы. Һәм шулай ук менә сүзләрне ничектер кызыклырак куллансалар э, монолог та кызыклырак булыр безгә тыңларга тамашачыларга тыңлаучыларга э, теге менә ул аларның ничектер логик яктан ятып бара барысы да әйе бүрәнә каршыбызга бүрәнә килеп чыкты дип анда Йә килеп чыкты, йә килеп төшмәде ул, яисә матайга килеп кысылмады. Без әйләнеп очмадык шуның белән. Нәмәгә очмады. Менә әйе, нәмәгә очмадык шул арага килеп чыкты, төшеп алдык менә. Диктор кызыклыра контекстта кулланырга кирәк менә сүзләрне. Шул гына минем киңәшем, ә болай тулаем алганда ярый, ярый. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Безнең Булат Нигматуллин фикерен тыңлыйсы килә. Э, хәзер инде менә чагыштырып әйтә алам. Э, беренче чыгыш ясаганда, әлбәттә, э, кызыграк моментлары күбрәк ир шикелле миңа. Икенче чыгышта Ничектер менә логикага гына бәйләнгән кыстыру шул сүзләрне әйтү булды. Теге кызык моментлары булмады, ләкин икенче чыгышта булды ничектер паузасыз дип әйтим инде. Паузасыз һәм чәйнек белән теге чебине мин аңламадым кем икәннәрен, конечно, әллә алар тере, әллә юк дигән шикелле. Кемнәр икәнен мин аңламадым. Матайда баралар. Матайда баралар. Но Болай уртача алганда нормально дип Менә бит, менә бит. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде безнең жюри рәисе Гамил Әсхадулланың да фикерен тыңлыйсы килә. Гамил абый. Менә нәрсә әйтәм, менә дуслар. Э, сүзне күрүгә сикереп китәләр. Тиз генә нәрсә куярга икән дип. Башта уйлагыз, сез торучы юк. Мәсәлән, казылыктан соң чыкты бүрәнә. Казылыкка барып җиттек бала. Карасам, тегенең казылыгы бүрәнә хәтле. Теге чеби шуны бер капты бала, камыр батырны хәтле булды башы. Вот надо кушарга. Бу э, актаныш егете э, беренчедән чын э, авылда үскән бала инде, ул актаныш ягын беләсез бит инде. Миңа аның чыгышы ошады, чөнки шандырып теге, шандырып сөйли. Даже дөрес сөйләмәсә дә кызык шикелле. шуңа күрә менә э, әкрен әкрен шушы импровизациясы килеп чыкты аның шулай да бу сәйбәт теге сәйбәт дип тору анда чыгып уйный башлагач рәхәт түгел булдырды молодец бик зур рәхмәт бик зур рәхмәт чыннан да авыр бирем без дәвам итәбез мин юморист тапшыруы икенче сезон һәм киләсе конкурсантны күреп каласы килә сәхнәдә ул да булса кукмара Егете Нырты авылыннан Гафур Ибраһимов! Сәмсез, э, бер вакыт шулай 11 э, нче сыйныфны бетергән вакыт э, күрше авылга кызлар кайтты инде. Без инде теге теге яшь вакыт дигәндәй киттек күрше авылга кызлар янына. Шунда берсенә гашык булып кайттым инде. Шул ук төнне яздым мин моңа, мәйтәм, бавырсак ашсыңмы? Э, юк, ашамыйм ди, нәрсә кирәк иде. Мәйтәм, вот иртәгә очрашасыз, очрашасыз килгән исең. Әйдә, әйдә, кич белән очрашабыз, сәгать 9-ларда ди инде. Яра, э, э, кайтып җиттем, кичне зарыгып көтәм инде бүгенге. И, кич белән э, бер эш килеп чыкты. Тегендә тишекне ямап куярга кирәк икән. Э, стенада тишек бар, шуны ямап куярга кирәк. Мин э, моны нәрсә белән ялгарга дип уйлыйм. Э, искә төште, выпускной белән безнең флешка бар иде дус кызда. Шул флешка белән ямап куярга дип уйладым да киттем бу дус кызга флешка артыннан. Флешка артыннан киттем. Тегендә күршесе шешә күтәреп чыккан инде.

Шуны карап кайтырга кирәк. Әйтәм, бодай юк ибагай инде, басуда үсә ибагай. Ярам әйтәм, әйдә барыйк. Хә көтеп тор ди, 10 минуттан кайтып җитәм ди. Кайдыр китте дә, бер сәгать юк, ике сәгать. Әйтәм, обещал инде миңа, әйтәм, нитәргә кирәк, булышырга кирәк. Шунда бармак казып утырайм. Э, бу кайтып җитте бер ике сәгатьтән. Теге хаман тагын да салынып тинрак. Син дигән була турбага менеп күрсәт әле ди. Ятәмзәгә. Агачка менә аласың икән, сиңа абыең әйбәт менә ди. Э, мин тегендә шайтан сыман менеп киттем дә инде, шул э, әйбергә торбага э, вот әйбәт менә синекен, әйдә ди, киен ди. Ятәмзәгә киенергә. Карыйм бу миңа ди, калын-калын киемнәр алып чыккан. Капчыгын да киертеп куйды үзенең. И битлек алып чыккан. Мин белеп алдым моннан, ди, сомнение башта сомнение барлыкка килде дә, мәйтәм, Болгырты артыннан барабыз бабай. Ә агачта нишләп дип уйладым да, оказывается, э, урманга киттек дигәндә, э, агачка мендем, дигәндә маңгайлар тирләде инде. Э, теге үзем биеклектән курыкмыйм, ә балкыртларыннан бик куркам. Беренчесен төшерәм, беренче умартаны шул тегендә әйбер теге явып куйдым да инде әйберен келәттән.

Ярый мин әйтәм, әйме? Мин тагын бер тапкыр менә шуңа инандым. Юморист булыр өчен, әйме? Кешенең барыбер тышкы кыяфәте, аның сөйләү манерасы, ул ничектер табигатьтән бирелгән булырга тиеш. Менә Гамил абыйныкы кебек, әйме? Аңа карыйсың да көләсе килә. Шулай. Алар гомумән ошаганнар бит Гафур белән. Ә миңа менә бу егет шат чыгуга, он ничектер елмаю барлыкка килде беренчедән. Икенчедән, шундый кызыклы итеп сөйли менә. Симпатия. Тузга язмаган әйбер сөйли, әйме? Ә беләсе килә, нәрсә булганда? кичүлә чыгам ул теге кызны күрәм ул ничектер кызык һәм сүзләрне бик урынлы гына итеп үзенең текстына ул кертеп кертеп сөйли алды маңгай тирләгән иде шайтан кебек менеп киттем дип супер миңа вообще ошады бик зур рәхмәт бик зур рәхмәт менә бит инде чагыштырга хәзер тагын да күбрәк кеше булды бит инде әйме булат нигматуллин бу егет чыккачтан мин моннан көләсе килә башлады уже шулайрак менә ничектер менә үзенә теге юморист юморист буларак җәлеп итә дип әйтимме соң инде. Ярар, анысы мөһим түгел. Э, хәзер бу егет турында әйткәндә, бу конкретно паузалар белән сөйләде. Теге текст та аңлашыла. Нидә э, сүзләрен дә кызык итеп кыстырып куйды. Ну, ул теге туктап тору дигән сүз түгел, теге югалып калды дигән сүз түгел. Ә ничектер аңла аңлашылды дип әйтим инде. Теге ашыкмады да. Урына җиткереп, Ие, бераз кыюлык кына әзгә генә җитеп бетмәде. Ничек нидер теге кыюлык җитеп бетмәгән кебек булды. Ә болай миңа бик ошады. Менә бит. Шулай, шулай чыннан да, әле яшь булуына карамастан. Булат әфәнде Нигъматуллин, менә шулай ук урманнарда э, йөрергә яраткан кеше. Кыюлык җитмәвен мин аңлатам, э, бу импровизация биремнең авыр булуы белән генә. Э, болай тулаем алганда аның образы бик яхшы, туры килә үзенә. Үзенә күрә сөйкемле сөяге бар дип әйтергә теләде минем коллегаларым. Бу җегеттән юморист һичшиксез чыгачак. Ул үзенең юнәлешен тапкан, бу юнәлештә эшләргә, эшләргә, эшләргә. Тулаем алганда яхшы. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм инде юмор остасы, юмор оста, юморның мэтрсына сүзне бирәсе килә. Жюри рәисе Гамил абый. Һә, мин үземне коллегаларга кушылам, чөнки алар барысын да әйтеп бетерделәр бу җегет турында. Чынлап та менә өченчесе чыга.

Сезгә сөйләтеп үтәсем килә, дусларым, монда килү юлымны. Килдем мин монда сезгә ерактан, Мамадыштан инде әйтеп үткәннәрчә. Килдем Блаблакардан машина яллап. Һәм килеп алырга тиеш иде мине Land Cruiser Prado. Ләкин килеп алды мине Land Cruiser Pony. Матис. Өлдә бу... Шайтан алгыры, мин әйтәм, нәрсә бу? Кая минем Прада? Рульдә бабай утыра. Барабыз инде бабай белән утырып киттек, әйме, 70 белән. Өч чабыз гына трассадан 70 белән, малай. Бабайга 70, спидометрда 70. Тәгәрмәч тишек бугай, әйтәм, ахырысы бигрәк әкрен барабыз. Яра, Матис, былай да теге. Артык мактанырлык машина түгел, өч тәгәрмәчтә дә барып җитербез әле. Нәрсәсе бар аның? Карыйбыз юлда бүрәне. Ләкин Матисны бу туктатамыни? Тиз генә үтеп киттек без менә нәрсә булган иде аңа. Бабай минем белән әңгәмә корырга булды. Исемең ничек ди? Мин әйтәм, Камыр батыр түгел, конечно. Айнар. Ну, ярар, Айдар, дәвам итәбез юлны ди. Мин әйтәм, Айдар түгел, Айнар. Ярар, Айнур ди, мин әйтәм, Айнар. Ну, шулай бер 5 минут бардык та, мин әйтәм, ярар, Илдар. Сезгә җайлырак булсын инде. Шулай, бабай кисәк кенә торды торды да менә өч тапкыр маңгай белән аварийга эләктем бит әле ди, өч тапкыр ди. Барам инде шулай спокойно бит. Өч тапкыр эләктем. Каешны эзли башладым. Каешны эзлим диге, ә каеш юк, беләсезме, эләктерелгән нәрсә юк. Бабайга карыйм, бабайныкы да юк. Анда пәрәвез ялаган тиякта уже. Ну, бабайга җитмеш нәрсә инде үзен сакламый, мин бит әле яшь мәйтәм, кая безнең, ни, ремень. Казылык ашысы килә башлады болай. Мин әйтәм, теге үлем якынлаша акрысы. Ашыйсылар килә озактан, мин әйтәм. Һәм баба әйтә, курыкма улым, курыкма, ди, дидәгенейме? Ул рус бабасы иде. Иконкасын миңа таба борып куйды. Әйтәм, бу миңа булышыр микән соң, шешә юкмы соң, әйтәм, берәр. Хотя бы котык белән дигән идем. Юк, дуслар. Һәм белесезме, барабыз шулай, барабыз, бабай бармак күрсәтә. Бабай бармак күрсәтә дә икән, иконкага күрсәтә икән, карыйм. Мен әйтәм, бабай бу миңа булышмас. Эштән генә әлхәмне укый башладым, беләсезме? Мен әйтәм, теге апостол Петрның күзенә карап әлхәм укыган юк әле, дуслар, конечно. Менә нәрсәдер дип әйтәсе идем, дуслар, әйме, менә Матиста бөтен нәрсә бар. Бөтен нәрсә бар, дөресен әйткәндә, ләкин комган юк икән. Менә бабай үзе әйтте. Кисәк кенә. Менә шул дуслар, бөтен әйтәсе килгән сүзем шул булгандыр дип йомгаклармын, наверное. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, кеше алкышлар Айнарга. Әйдәгез әле алкышлыйк. Айнар Асатов, Мамадыш. Чыннан да импровизация ул бик авыр әйбер, үзегез сизгәнсездер. Бераз Айнар белән Айнар турында сөйләшеп алыйк әле. Булат, нәрсә уйлыйсыз менә? Анча онытканча әйтим әле. Менә Айнар бер генә шул карап алмады вакытында теге комган дигән сүзгә. Э, Әлхәмне укыр алдына хәзер тәхәрәт алып керергә дип әйтеп буладыр. И шулай бит бәйләп теге комган белән. Яисә укыганнан соң их тагын тәхәрәтем бозылды инде дип. Әйе, менә вакытында карап алмады. Кызык буладыр. Ярар. Ну, молодец. Миңа иң беренче чыгып килгәч тә ни шады аның үзен тотышы. Ул үзен бик иркен, иркен тота, тембры Шулай ук бик матур, аңла, аңлашыла сөйләгәне барсы да. Һәм миңа калса бик кызык кына э, сөйләде һәм барсы да аңлашылды һәм белмим, минем өчен, минем организм өчен бу теге э, ничектер теге бодай казылык дигәннән соң гел ошысы килдеме әллә җиңел усваиваться итте дип әйтәм инде ә җиңел усваиваться итте миңа миңа рәхәт булды бик зур рәхмәт Әйе, шулай ук э, Булат. Кстати, бездә ике Булат, Гамилә абый, Гөлназ, э, желаниеларыгызны загадывайте. Әйе, Булат, әйдә. Бер желание 50 сум бүген. Ә син шулаймы? Син 50 сумга желаниелар? Э, Әлбәттә. Минем минем Айнардан соң шулай сөйләшәсе килә. Ә. Сайлап алу этабында да ул үзен бик яхшы күрсәткән иде ул җегет. Шуңа күрә темадан чыкмады, сайлап алынган темасына тугры калды ахырга кадәр. Менә Булат әйткән сүзне, менә Булат миннән урлап әйтте ул, чынлап та. Э, Син Тәхәрәт агымнан- алып кымган күргәч, юк әле монда дәвам итеп була, ди, кымган белән дә. Тәхәрәт аласы килә башлады, кая кымганың дип бабайдан сорадым, әйе, шулай, һә, менә шундый китергә була, Бабай ди. урыс иде бит. Ну шуңа бит инде бабай әйтә бит, мин урыс, кая бездә кымган булсын дип, энем дип, менә шулайрак. Ярар, ансы мөһим түгел, э, иң мөһиме, әфәрин, э, биремне тулаем диярлек башкарып чыкты, э, тавыш тембры да, образ да туры килеп тора үзенә, молодец.

Ул сөйли, ул сөйләгәнен дә онытмый, ләкин сөйләгән вакытта ул Булатка карый, аның реакциясен күзәтә, залга карый, залның реакциясен күзәтә. Менә болай параллель эшләгән кешеләр, алар сирәк. Димәк, ул сәхнәне тоя, сәхнәне күрә һәм сәхнә белән эшли. Тамашачы белән эшли. Бу бик зур әйбер. Һәм шул ук вакытта үзенең фикерен дә онытмый, шаяра бара. Шуңа күрә молодец, егет, молодец. Миңа ошады.

конкурсантларыбызга җиңел булмады менә сөйләргә бит инде карап торырга җиңелрәк э, бәя биреп шулай бит менә үзегезне э, тоеп карасыгыз киләме соң менә шушы конкурсантлар урынында берәрегезне чакырасы килә сәхнәгә менә кайсыгыз чыгарга әзер тикшереп карага а то кырыйдан караганда теге сөйләп монда юмор нормальный монда юмор теге көчле түгел монда нәрсә менә комганны мин болай әйтер идем дип утырган булат бәйрәмовны чакырыйк әле пожалуйста Нишлә, Булат, әйдәгез, әйдә сәхнәгә. Хәзер ничек кирәк икәнен Булат Байрамов безгә рәхәтләнеп күрсәтеп бирер. Булат, давай сиңа берәр ни бирик инде. Менә э, күз алдыбызга китерик, син менә радиода сөйләп утырасын. Һәм кемдер шалтырата. Әйдә. Гөлна шалтырата һәм әйтә. Мин радиода утырам. Әйе, син радио Гөлна шалтырата әйтә, мин соңа калам ди бераз, Булат, бер 4 э, сәгатькә. Иртәнге радио эфир. Әйе. 4 сәгатьтән инде бетә. В общем, син халыкка аңлатырга тиеш. Гөлназ Сафарова нигә соңга калуынмы? Әйе, әйдә. Э, хәерле иртә, мөхтәрәм дуслар, җиден ноль легендар үз эшен башлап җибәрә татар радиосында. Бүген кызганыч, мин бер үзем генә, мин Булат Бәйрәмов. Э, һәр вакытта без инде Гөлназ Сафарова белән алып барырга тиеш идек әлеге тапшыруны, ләкин бүген аның зур фаҗига. Э, һәр иртә Гөлназ Сафарова радиога килгәндә, ул һәр иртә шылдырата Арча районы Кышкы авылында яшәүче әбисенә, әби хәлләр ничек дип, Әбисе бүген иртән шалтыратып алган кызым, минем э, алтын кымганны шәлдергәннәр ди. Һәм Гөлназ инде радиога килеп җитәм дигәндә, э, машинасын бырып, туп-туры 120 чакрым әлеге авылга кайтып киткән. Юхиди хезмәткәрләре очраса, очраган бу юлы ишкәк тоткан бер спортсмен. Гөлназ, әлбәттә, инде туктап, нәрсә булды сиңа, нишләр кирәк дип, э, әлеге спортсменга туктаган, э, үзенең соравын биргән, ләкин бу э, спортсмен, беләсеңме нәрсә, мин элек йөзүче түгел идем, карама син минем ишәгемә, мин элек камыр батыр идем. Гөлназ эшнең нәрсә икәнен аңлап, тиз генә үзенең Сечина урамында эшләүче баш табибына шалтыратып, алло, Гали Мансурович, сезнең клиентларыгыз качкан ахырысы бүген, сездә ял итүчеләр, мине монда ишәк белән Хәзер э, әсиргә алдылар, әйе. Мин нәрсә эшләргә дә белмим. Э, Аллам сакласын, каймак э, чыкса монда хәзер, әйе, нәрсә булырга мөмкин дип, үзенең телефон трубкасын куеп, Рәхмәт. Бик зур, бик зур рәхмәт Булат Байрамов. Менә бит, ә. Шын импровизация. Булат өйрәнмичә чыкты. Нигә көлмисез? Бик зур рәхмәт Булат, тынычланыгыз, тынычланыгыз. Бик зур рәхмәт, утырыгыз. Булат хәзер радиода эшләми, борчылмагыз. Хөрмәтле тамашачылар, мин юморист тапшыруын дәвам итәбез. Һәм күргәнегезчә, безнең сәхнәдә телевизор барлыкка килде. Бер кемгә дә сер түгел, бүгенге көндә күп кенә киноларны татарчага тәрҗемә итәләр, шулай бит? Инде без дә шулай конкурсантларыбызга шундый бер җаза куйдык, алар сәхнәгә чыгып, Без аларга ниндидер бер сюжет күрсәтергә тиеш булабыз. Ягъни инде танылган кинодан яисә мультфильмнан ниндидер сюжет һәм алар шушы сюжет сюжетны җанландырырга тиеш булачаклар. Ягъни инде кызык иттереп һәм татар телендә иң мөһиме шул. Һәм беренче конкурсантларыбызны чакырасы килә, каршы алыйк.

Так. Әйдә, беренчесе син булырсың, икенчесе мин. Давай. Икәүләп чыксыннар. Сания. Сания, нишлисең син? Хәләл ул, хәләл, курыкма, кил. Кем исеменә атап язып сыйганнар микән саны? Кем исеменә? Мулла абыйны күрмәдем мин, әйтмәделәр миңа. Яшьлегем чишмәсе син минем. Сания, көт әле, көт мине, кая киттең син? Гөмбә чыккан дип ишеткән мин, гөмбә. Кайдыр монда булырга тиеш. Яңгыр яуды кичә генә. Язым, онытмам Саниякәй, нишлисең син? Нишлисең? Бәдәш, үземдә сизми калдым, нәрсә булгандыр бу? Миңа акырма, шланкың акыр. Бәдәш. Так. Булды, җиттем, булды, булды. Мин сиңа зарплатаны алып кайтып бирәм. Нәрсәгә психлана син? Нормально все. Яра, яра, киттек, әйдә барабыз, барабыз, кайтабыз. Менә теге якта каядыр безнең йорт шундай булырга тиеш иде, ялгышмасам. Мин ул Галияне бер тапкыр гына үпкәнем, бер тапкыр гына. Тик кенә тор. Ярар, ярар булды хатын, кызма, кызма. Кайта, хәзер кайтабыз. Табын артына утырып сөйләшербез, аңладыңмы?

Саниякаем, акаеннар арасыннан кергән идем җилләккә. Менә концерт өчен түләмәдем, туктале син. Булдым, ай, төшеп китә тот мине җимештә, вот, вот, молодец. Килгәндә сукмак мондый түгел иде. Каян кайтабыз без? Так. Ямсыз. Нәрсә? Үзеңә кара. Бездә көзгеләр юк була икән шул урманда. Елгадан карарсың. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә. Ок, ой. Нәрсә? Тот әле әкрен генә, ашыкма. Тавышланма. Бу рольләрне башкардылар. Егет булды безнең Ралиф Ямалиев. Ә инде кыз аватар Айнар Азатов. Анаганыкча инде э, бу аватар киносына егетләр бик зур рәхмәт. Рәхмәт итегез. Инде без сүзне жюри әгъзаларына Бирәсебез килә, аларга ничек ошадым, ошамадым, гомумән алар бу киноны карадылармы, яисә алар аңламыйча карап утырганнардыр, бу нинди кино турында сүз бара дип. Шулай бит, Булат Бәйрәмов? Бу киноны бер биш тапкыр карадым ким дигәндә. Биш тапкыр? Әйе, бу минем яраткан киноларның берсе һәм э, Ралиф э, молодец. Айнардан да уздырды миңа калса, монда э, Ралиф егетне уйнады. Әйе, әйе, бигрәк тә отышлы, булды аның җырларын да куллануы, диген. Ләкин Айнар да урынлы гына үзләренең сүзләрен кысырды бигрәк тә менә антифриз. Әйдә. Әгәр дә менә шул нине бераз гына йомшартыбрак җибәргән булса, Әгәр дә Булат Бәйрәм белән Лейсан Гимаевның җырын җырлаган булсалар, тагын да матуррак булыр иде, шулай бит? Ә, әйе, дөрес әйтәсең син теге. Яшәрдем шешәләрне дип җырлап җибәрсә. Җаныкаем. Әйе, рәхмәт җаусын. Булат Нигъмәтуллин. Миңа ошады. Шәп булды, молодцы егетләр. Ну и э, берсендә теге әйтәсе килми, Кайсы яхшырак чыгыш ясады дип барсы да урынлы булды. Антифриз әйбәт булды. Антифриз әйбәт булды. Әйе. Ә, Гөлназ, ничек сезгә ошадымы? Беләсең, тулаем менә гармо э, ниде э, дуэт булып эшләүләре миңа ошады, име? Но ләкин әгәр дә без чагыштырсак, э, ра Ралиф. Ралиф бит ак күлмәктә. Әйе, Ралиф күлмәктән, э, Айнар безнең костюмнан иде. Ралиф көчлерәк. Ралиф егет, бу- егет. Ралиф э, егет көчлерәк булды. Ә, Аның Айнар да юморы, егет. э, Ул б- бераз, эм, э, әгәр дә чагыштырганда, э, слабыйрак булды дип әйтә алам. Ләкин теге егетнең роле дә яхшы иде анда. Ничектер э, аны Айнарны. Роль яхшы иде. Ралифның, Ралифның роле яхшы иде. Уң- Уңайлырак иде кызныкына караганда. Ту- Туктале, туктале дип һаман бер төрле рәк иттереп һәм ул аны Ә кызык- сезгә шундый егетләр ошыймы кызык теге? интон- Тыктале, тыктале. кызык интонация белән э, сөйләде. Э, Кызык булды. Бик зур рәхмәт, менә бик зур рәхмәт. Һәм дә инде безнең жюри рәисе Гамил Асхадуллага сүз тапшырасы килә. Менә э, мин карап утырдым да барысы да яхшы, ләкин э, Айнар ир кеше булса, тагы да кызыграк буладыр ие. Чөнки менә әз генә рольләрен бутап эшләделәр шикелле. Ну, в общем, әйбәт, үземә дә кызык булды, чөнки без мондый әйберләр бик күрсмибез бит инде, э, кешеләр. Менә Шул аватар киносын татарчага тиз генә импровизация белән карап утыру безнең үзебезгә дә ләззәт китерде. Молодцы, җегетләр! Молодцы, егетләр! Ралли белән айнарга без бары тик рәхмәтләребезне җиткерәбез. Ә без инде дәвам итәбез һәм киләсе конкурсантларны чакырасыбыз килә. Шулай ук инде алар да безгә кыска гына сюжетны җанландырып сөйләп бирергә тиеш булачаклар. Каршы алабыз!

Ә син кем? Ә син кем? Вау, транспортер. Мин кайда? Гафур, син кайда? Вау, минем көзгем аша. Сиңа таяк кирәк түгелме? Мин таяк сатаем. Камыштанмы? Имәннәнме? Әти ясаган теге әйбер кисеп кайткан әйбер көнне усагачы. Шуны. Малай бигрәк псих менә бу кыз, гел күз алдыма килә ул минем. Йә, тукта әле, син таяк сатам бит әле. Сине таягым миңа пычагыма мени? Минем күзләрем нинди Фатих Әмирханныкы кебек күрмисен мени? Әйдә бу крепостьтан чыга соң бу теге. Миңа монда шуй, миңа монда шуй. Юк инде. Кара, а, мин сине хәзер сихерлим. Бу күзлекләрем минем сине икенче дөньяга илтә. Фатиха Мирхан күзлекләре бит ул. Син мине алай гына куркыта алмыйсың. Кит инде бар. Син дә Шәвәли малай, мин дә Шәвәли малай. Кукмарадан икебез дә юкса. Кара минем авызыма. Әнә хәзер синеке. Ә минеке сөйләшми нигәдер. Әй, сине таягында камырсан булды, җүнсез. Кара, кара, кара, кара. Таяк. Галстугым матур. Әйдә бу крепостьтан чыгыйк әле, монда теге һәм Максим Галкин белән Алла Пугачева чыгыртан. Ә бу крепостьтан соң кая? Вьетнам базарына барабыз менә. Тагын минем күзлекләремә кара, мин сине хәзер сихерлим. Крепостьтагы кебек хис итмәссең. Кара, минем тешләрем калгит белән шыкыйм, ап-ак. Зато битең пычрак. Малай, синеке аграк икән. Кая йөрдең син? Пешкә кереп чыктыңмы әллә? Юк, синең өеңдә булдым әле генә. Минем Әниң өйдә нәрсә сәлам. булган дигән. А, анда пич чыгаралар бит әле. әй. Әниең сәлам әйтте. Егетләр, бик зур рәхмәт. Менә без сөендердегез, бик зур рәхмәт. Менә жюрилар көлеп утырдылар. Аллага шөкер, әйе. Ну, ничек сезгә? Гомумән, әйе, бер алкышлап алыйк әле. Әлбәттә, бик авыр җаза. Менә хәзер үзегез сәхнәгә чыгып шулай ук җанландырып карасагыз, килеп чыкмаска мөмкин. Шулай бит инде. Нинди фикерләр, Гөлназ Сафарова, сездән башлысы килә? Юк, чынлап та авыр. А, Монда тагын бер авырлык ул әле э, работа в паре дибез без, димме? Дөрес, Парлап дөрес, дөрес. эшләп авыр. Э, Бу парда мин нәрсә сизәм? Э, Озынрак егетнең исеме ничек әле? Ильяс, Ильяс. Ильяс парда эшли белми. Ильяс бар да эшли белми, ул ияләшкән теге үзе генә эшләргә, ул э, болай өчен дә индивид алып баручылар. Ә, ә, кечерәге Гафур, Гафур. Гафур э, ул э, бүлдерә алмады, керә алмады теге э, м, кереп китә алмады баштарак. Ну, шуңа күрә э, Ильяс теге ике рольне дә э, башкарды. Тегесен дә, монысын да каракны Мгм, сөйләде, име? А, Авырлык шунда. Һәм э, Ну, беренче егетләргә караганда, беренче парга караганда, э, алар, ничек дип әйтим, начар дип әйтәсе килми, чынлап та егетләр тырышлар, моментлар булды, кызыклы моментлар булды. Э, ләкин чагыштырганда бераз гына калыша. Беренче пардан. Беренче пардан. Ярар, ярар. Бәлки аларга э, теге кинасы кызыграк булгандыр, шулай бит инде. Бәлки сез Гарри Поттерны гомумән яратмыйсыздыр. Шуңа күрә Э, сүзне бирәсе килә Булат Бәйрәмовка. Гөлназ Сәфәрованың сүзләре белән тулаем килешәм. Э, бик авыр бирем, чынлап та, э, монда. Әле чыгып карыйсың әле үзегез, юкмы? Рәхәтләнеп. Мин яратам андый биремне. Һәм бөтен юмористларга да киңәш итәр идем, ул импровизация өчен менә дигән бирем. Аны үзең дә эшләп карый аласың, өеңдә дә рәхәтләнеп. Әйе. Ярар, әле тырышырлар, киләчәктә аларга уңышлар, әлбәттә, беренче пар алар белән чагыштырганда көчлерәк килеп чыкты кебек. Вәт шул гына. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Булат Нигматуллин фикере буенча Миңа э, ике пар да ошады. Э, чөнки чыннан да бирем авыр. Теге ул монда сөйләп утыру гына безгә җиңел күренә. Э, но беренче пар э, ничектер э, икесе бергә эшләгәндә э, тандемда дип әйтик инде. Алар шомарак эшләделәр дип әйтим. Ә икенче пар килешеп бетер, килешеп бетә алмады бер-берсе белән. Шунысын гына әйтәсе килә. Ә болай барысы да молодцы. Миңа бик ошады. Һәм менә инде дәвам итеп сүзне безнең юмор остасына Гамил Асхадуллага бирәсе килә. Менә инде бүләсем килми. Бер пар белән икенче парны икесе тырыштылар. Миңа калса Ильяс более активныйрак кеше булып чыкты. Ул анда бер кыз персонажы килеп чыккан иде. теге төштә күргән сыман гына аны да аны да тәрҗемә итеп атты ул тиз генә ну менә гафур кирәк урында үзенең точкасын бәреп алды берничә җирдә бик кызык кына килеп кысылды шуңа күрә ике парда молодцы җиңелләрдән түгел бирем шуңа күрә э, без хәзер зур оценка ясамыйбыз әле тагы э, ике парыбызның бар алар шуларны карагач итогны

Рөхсәт биргән Туган авылым комплексына. Зур рәхмәтебезне Мунча ташы эстрада театрына. Әлбәттә инде, кадерле тамашачылар, сезгә һәм безнең жюри әгъзаларына. Татарстанның атказанган артисты Булат Нигъматуллин! Татарстаныбызның шулай ук атказанган һәм иң гүзәл артисты